Әйттем, әйттем, бөтенсен әйттем, аннан соң. Булат, әни, Ишат ди, хәзер ди җырларны карыйм, сатылмаганнарын сиңа җибәрәм, тыңларсың, миңа бер җавап бирерсең диде. Ул миңа җибәрде дүрт җыр. Ага. Дүрт җыр арасыннан э, шушы җыр мине отып алды. Бу җырның исеме Яшьсе килә бит инде әйме. Бер тыңлауда җыр ошады. Бу минеке дидең. Әйе. Ага, мәйтәм, бу җыр минеке, мин моны башкарсам мәйтәм матур булыр иде, халыкка ошар иде дип. Булат мәйтәм, бу җырың ошады, миңа бер өч көн, дүрт көн вакыт бир. Мин моны тыңлап йөрим. И сезнең Бу ү- үз башкаруында яздырган инде бу моны, әйме? Әйе, ул миңа үзе гитарада уйнап, матур итеп язып җибәрде Мгм. төрки вариантын. Ә Булат бит үзе дә бик матур җырлый. Үзе Менә дә бик матур җырлый. а, әйтик шул менә авторның җырын алганда, аның э, үзенчәлеген сакларга тырышасыңмы, әллә бары тик үзеңчә җырлыйсыңмы? Юк, Менә миңа аның э, башкаруы бик ошады. Теге бормасы, ние, моңа нәкъ шуның шикелле башкарырга тырыштым. Но бар әзенә үзгәреш бар керә инде. Мин үземнең э, җырлаган, үземчә җырлыйм инде шулай бит. И э, мин моны бер атна тирәсе тыңлап йөрдем. Дусларга тыңлаттым. Якыннар белән, группа белән тыңладым. Гаилә советына тыңлаттым. Аннан соң инде мин аларга булдым, карап булдым әйе. Шалтыраттым Булатка, әйтәм, Булат, җырны алам. Җыр минеке. Ага. Хай Илшат туктап тор әле дип мин әйтә. Так.
Ага, мәйдән нәрсә булды? Илшат ты бу җырны мин сатып җибәргәнмен икән бер ике ел элек икән ди. Ага. Ах, мәйдән менә шулай булды. Күңелләр төште, теге әзрәк ел исә килеп китте малай. Теге шул кадәр. Ну барыбер яшисе килә. Барыбер яшисе килә. Шушы җырны теге башкарасы килә. Мош ятыңлап йөрим, җырлап йөрим. Ярым әйтәм, Булат насыйбы булмагандыр. Гафу ит. Әйе, гафу ит, тагы әйтәм җырлар. Җырларым булса әйтәм, җибәр. Аны бак шушындый стиль там әйтәм, миңа бер җыр язып бир инде дип миңа тагын мөрәҗәгать иттем. Э, Все, сөйләшеп бетердек, аны куйдык. Уйлап утырам, әйтәм, туган нәрсә булды? Әйтәм, сорыйм әле, кемгә саттым икән? Яздым Булатка. Әйтәм, Булат, сер булмаса әйтәле, кемгә саттың җырны? Бу миңа әйтә, Ишат ди, Фәрит Низамиевка сату җибәрдем бу җырны ди. Менә бит монда да Фәрит Низамиев. Әйтәм, ага, уйлап утырам. Ага, Фәрит белән без нормально мәйтәм аралаштык инде, сөйләштек инде мәйтәм, бергә эшләгән вакытлар да бар мәйтәм. Әйе. Э, Ну, минем администратор егет, Орча егет Рөстәм. Ага. Аның белән якынрак аралаша. Ага. Так, Рөстәм белән сөйләшим әле, ха. Без бит татарлар, ятып калганча атып кал дияр, шулай бит. Әйе. Бик хак, бик дөрес.
Әйе.
Э, Рөстәм ашларда мәйтәм Рөстәм, шундый-шундый хәл. Мәйтәм, бу җырны ничек тә бозам, мәйтәм, алып тырышып карыйк, Фәриткә мәйтәм, шулай итеп кара. Бүген кичкә җыр минеке булсын дидең инде. Алай гайтмә, ну тырышып кара дидем, шулай бит. Все, эшлибез диде. Шалтыраттык, бер вакыт э, шул бергә күрештек Индристан белән. Фәрит аңлаттык. Фәрит бит безнең шулай якын дусларның берсе. Ничек бар шулай аңлаттык. Ходай рәхмәте, Аллаһның рәхмәтләре белән. Безгә каршы килмәде бу, безнең хәлне аңлап, бу җырны әйдә башкарыгыз дип, бу җырны кире безгә тапшырды. Ай, молодец. Димәк, аның күңеленә бик кермәгән булган инде бу җыр. Ул Фер, Фәридкә гомумән туры килә торган җыр түгел ул. Күндерә белгән җегетләр. Әйе, менә
Насыйп булды, Аллага шөкер, менә һәрбер авторларга, менә Фәриткә дә минем зур рәхмәт беләсем килә, Рөстәмгә дә зур рәхмәт беләсем килә. Бу җырны бары үзебезнеке иттек, менә Аллага шөкер.
Әйдәгез әле шушы җырны. Күп сөйләдек, тыңлыйк әле, тыңлыйк әле, дуслар.